Dan huwa shooter, shooter ta' sebt l-lum program speċjalissimu. U għanna xi għal aħħar wieħed eh, tas-sena tajjeb u t-tieni wieħed għaliex jitratta propjament id-dar ta' Providenza. Fader, ħanibdew biex tagħmlu xogħol li tagħmlu intkom. Tridu paċenzja jew xi super power? Le, ħafna mħabba u dedikazzjoni. Naħseb dak huma żewġ karatteristiċi ewlenin biex eh, nagħmlu ħidma tagħna. Meta jiġi xab mir-residenti u jgħidlek bħolma li forsi għandu jew għandha u inti taf f'moħħok li isma' di forsi mhix daqshekk possibbli, nixtieq irrispondi x'tagħmel. Jekk ma tkunx possibbli, ma tkunx possibbli, imma kif tkun possibbli. Ħatejn. Anki jekk daqqa diffiċli nagħmluha. Darba pereżempju waħda kellha xewqa li tmur Euro Disney. U ranġajna morna grupp żgħir u għadda semija sallum. Għandek xi weġa fadel li tixtieq li tfiqek marbuta. Meta nkun weġġajt il-xi ħadd, ehm, bl-azzjonijiet tiegħi u nitlob mafra minn hawnhekk lil dawk li forsi nkun weġġajt b'xi azzjoni tiegħi. Jiena jekk weġġajt nefirtlek diġà tajjeb. Maħfrules kif jgħidu. X'kien l-ikbar sodisfazzjon tiegħek kemm ilek eh, fid-dar tal-Providenza? Ekku, l-ikbar sodisfazzjon u li tara li residenti huma kuntenti u ehm, id-drittijiet tagħhom qed jiġu rispettati. Ehm, aħna nippruvaw li kull persuna hemmhekk ikollha servizz individwalizzat li jwieġeb għal bżonnijiet partikolari tagħha u meta tara l-persuna qed tgħix ħajja din jituża naħseb li kbar sodisfazzjoni sta jkollok. Eh?
Eh, u bil-ħin, eh, fader, meta jiġi resident ġdid u jiġi bil-ġenituri miegħu. X'ikun l-ewwel klim li inti tajt lill ġenituri ta' dan ir-resident jew residenta? Ehm, nipprova Insir nafhom naqra iktar, dik tiktar ħaġa importanti biex tibda tibni familjalità magħhom. Sawa, l-lim tippreferi tuża minn daw it-tnejn? Persuni b'diżabilità jew nkella persuni b'doni differenti? Doni differenti għandu kulħadd. Eh, persuni b'diżabilità hija l-kelma li tintuża fil-leġiżlazzjoni, u allura jien inħobb nuża lilha.
Intkom tgħidu illi toffru ambjent ta' familja. Kif ikun dan fl-ambitu tad-Dar tal-Providenza? Ekku li
ikun hemm dak kollu li issib fil-familja, ġifieri ehm, affarijiet li tikol flimkien, toħroġ, ehm, tara x'inhuma x-xewqat ta' dik il-persuna, ta' dawk il-persuni, u tipprova toħloq ambjent sabiħ ta' dawk ta' nies li qed jgħixu flimkien fl-aħħar. Sek il-papa ta' ħafna nies. U mhux jien ikun magħhom kollu jkun hemm. Ejn nitkellmu ftit dwar eh, intom għandkom nies kwalifikati li jagħmlu ċertu xogħol tajjeb, ovvjament, eh, imma mbagħad għandkom ħafna volontiera wkoll. Eh, x'inhu xogħol il-volontiera? X'inhu
Volontira jvarjaw hemm min jaħdem direttament ma' residenti, oħrajn jaħdmu pereżempju fil-ċina, jew fil-Londri, jew mal-ħjata, jew fl-administration, jew anki jgħinu naf xi attivitajiet li jkollna matul is-sena, pereżempju ehm, staff l-ewwel tas-sena jkollna l-festa ta' ġenerosità, maratona ta' ġbir ta' fondi, U anke l-maratona tal-volleyball li ssir fl-Ulju. So, dik ovvjament eh, jkun hemm bżonn ħafna volontiera. Tajjeb ħafna. Inti ġiddar ta' providenza ħafna residenti xi praspura hekk jew tiegħek jew tagħhom semmejna xi waħda. Ħanej lek jien l-iktar jibżgħu minni fl-ewwel ta' April. Eh. Jien ix-xien imbellaħħa lil kulħadd. Xi waħda jagħmilt.
Is-sigriet hu li l-ewwel ħaġa fil-għodu. Dak il kellna sorijiet hemmhekk magħna sa ftit senilu, kien hemm waħda da ġdida Kien ir-riħ tila fit-triq hemm u għattila mur anti-security għax s-soru tal l-velu ħalli toħodula. U dik marret miskina. Ovvijament ta' xej. Kif jaddi l-ħin li kalla bħadil, mużek? Mela, ġeja l-maratona għalix hija importanti għalikom. Ehm, biex nofru servizzi tagħna rridu ma' 19,000 euro kuljum. F'sena jiġu? Kważi 7 miljuni.
U fil-maratona normalment. Ta' nifsek tgħidha.
Fil-maratona.
Nixbru forsi miljoni nofs, ehm, imma mbagħad forsi tal-volleyball nixbru nofs miljoni ieħor, ġifieri 1000 miljuni. Imma għandna bżonn iktar, imma il-poplu Malti mhux biss fl-ewwel tas-sena jgħinna ma jibqa' jgħinna matul is-sena kollha.
Imma għan nibda fl-ewwel tas-sena, għinu fl-ewwel tas-sena, mhux Ovvjament.
Naħseb prevali. Mhux jiena kieku nista' inkab dik medaljek, tajjeb. Eh, eh, eh. Kemm ta' temp ta' risposti, imma ta' xogħol li tagħmel inti u n-nies kollha tal-Providenza. Di unika.
Isma jgħid biħħa dak inhar ta' forsi ġib xi ħaġa wkoll. Żomma tifkira tagħkom, għax taf kemm inni biex niltaqgħu magħkom. Tajjeb.
Mela, grazzi ħafna u nħajrukom biex tagħtu kemm tifirħu donazzjonijiet nar il-maratona tal-ewwel ta' Jannar. Grazzi. Tajba.